Dîroka serhildana dengbêjî vedigere li ser zêdetir ji du hezar sal berî niha. Ji berî me em karin bêjin ji du hezar sal vir de hatiye. Ew jî vedigere beriya mîladê çar sed û yek dema vegera deh hezaran. Dengbêjan bo ciwatgehê rola îroyî ya ragihandinan ên vekî telvizyon û radyoyî hebûn. Yew mebesta wan ana bûyerek çê dibe televizyon derre wê bûyerê digire û tîne digihîne milet. Dengbêjî li ser proseya netewesazî gelek bandordar bûye. Mesela yek ji wan Ferzende Beg e. Ferzende Beg hem qehremanîk e, hem pêşmergakî mezin e, fermandarîkî mezin e, hem jî bûyerê wê çaxê hevkirin, stiran û dewrî dengbêjê din kirin.

Mirov dikare bêje ku folklor bi xwe jîn e û jîneke bi huner û vêj e. Folklor vekî neynuka ciwadgehê ye û mirov dikare Bi saya vê neynûkê xwe bigihîjîne korahiya çandê. Yek din ji çiqên folklora kurdî dengbêjî ye. Ew çiqa folklorê bi vêjeya dewkî tê nasîn û ew vêjeya dewkî serhatiyên ciwatgehê, êş û keder, eşq û evîn û ya hemûyan girîngtir dîroka neteweyekî tîne ziman. Dîroka serhildana dengbêjî vedigere li ser zêdetir ji du hezar sal berî niha û dahênerên vê ne diyar in û bi milkê gel tê nasîn û yekim kesê ku bi dengbêjiyê di nav ciwatgehê de tê nasîn Ewdalê Zeynikî bû. Îdî yên li pey Ewdalê Zeynikê têne nasîn û van bi giştî çîrokên hatinî gotin sing bi sing verdigirtin. Dengbêjê em nikarin bê ji kûî derhatiye yanî ji berî me em karin bêjin ji du hezar sal û vir de hatiye. Wextê em dîroka Kurdistanê dinirin du hezar û vir de ema bêjin dewlet tune bûye bê dewletî erê begî begîtî hebû otonomî hebû lê dewlet tune bû. Di wê çaxê Kurd de her tiştê xwe bi stran anîne ziman, tiştê xwe yî qedexe jî yanî ê civakî jî mesela eşq û evîna gi nikarin li civata bêjin bi devkî bêjin bi dengbêjî gotine û kesekî negotî çima te gotiye. Yanî ji Evdalê Zeynikê û vir de. Em dîroka dengbêjiyê zanin. Berî wî kî hebû, çi tune bû em nizanin. Evdalê Zeynî ke jî li herêma Serhedê jiyan kiriye. Em karin bêjin yanî bingeha dengbêjiyê ji wî alî de hatî, ji Evdalê Zeynî ke virt. Di despêka ferasenda Afirandina muzîkê, melodiyê, avazê, stranê ku di nava gelan de çêbûye, yekek li wan gelan jî gelê kurd bûye ku bi avaz û muzîk û stran û dengbêjiya xwe rewşa xwe hîn zelaltir, jîrtir aniye ber çawa vê demê. Ew jî wedigere beriya mîladê çar sed û yek dema vegera dehhezaran ku Tê de xwediyê pirtûka Ana Basîs Gezenov behsê dike, Dibê dema ku me berê xwe da welatê Kurdan, dibê miletekî wê derê pêşiya me girt, bi me re şer kir, rê li me girtin û nehêlan em derbas bin jî. Dema dibû şev di çiyayên bilind de vane agir didadan, dûra agir di kom dibûn, bi istiranê xwe, bi govendê xwe, bi Dengê xwîn, cur be cur melodiyên tiştên ku taybet vekî dengbêjiyek ku dihesibîne pênase dike. Divê stranê xwe digotin ku ew jî careke din mirov dikanî bibêjî vegera wê bo dîrokekî kevnar e, bi sedên salan e heta bi hezarê salan e xwe digehîn tê de ku ew jî beriya mîladê ye. Çanda dengbêjiyê ji bo dîrok, vêje, cografiya, ciwaknasî, kewneşopî, derûnnasî û muzîkê bingehek pir bi hêz e. Dengbêjan her bûyereke ciwakî bidîtibana, dianîne ser ziman û dikirin bi kilam û disitirîn. Van evîndarî, şer û kuştar, malvêraniya kurdan, koçberî û sedan bûyerên din, Agêdiya Kurdan û xwaşî û serhildanên van dikirin bi çîrok û dianîne ziman. Dengbêjî ji bo Kurda em karin bêjin gelek tişt e. Ne tenê dengbêjî ye, wêje ye, muzîk e, dîrok e, kevneşopî ye, serpêhatîn e. Ji ber Miletê Kurd miletekî bindest û bê dewlet bû ji demek dûr û dirêj de. Îca Kurda hemû tiştê xwe bi dengbêjî, bi stran, melodî anîne ziman û hemû tiştê xwe di dengbêjiyê diparastine. Him zimanê xwe parastine, him foklora xwe parastine, dîroka xwe parastine. Bûyerên li welatê wan bûne, zulm û zora bi ser wan de hatiye. Şerê navxweyî hema çi bûye hemû dengbêjî anîn heta roja îro lê ya herî girîng zimanê me parastiye. Hûn dizanin dîroka neteweyekî, dîroka resen ya kevnara miletekî ku bi hezarê sala ye di qefesa sînga xwe de hem di warê zimanî hem di warê vêjeyî, edebiyat, bedewbûyîna xwezaya welatê xwe Ser erdo bin erd dewlemendiya welatê xwe, reng û şekl û şemayîlên welatê xwe bi stranî, bi dengbêjî anîne ziman. Yanî rola her stranekî di nava dengbêjî dengbêjî de, hunera resendiya dengbêjî de bêguman vateya Dewlemendbûyîna arşîvekî dide nûşandan, vateyîn pîroz dide nûşandan, parastiye her istiranek di nava dengbêjî de rola wê çi bûye, dengbêja bi vî avayî aniye ziman û ew dîroka vê serdemê ku qewimî ye, êdî çi evîndarî bît, çi zilm û zorî bît, çi mêrxasî bît, çi egîdî bît, heta di varê îxanetê de jî Dengbêja gelek stranên pîroz ku her yek bi rengekî cuda, bi ahengekî cuda, bi melodiyekî cuda anîne ziman, ev dîrok bi vê awayî parastine û em dikarin bibêjin her kilamek jî ji bona me di nava hunera dengbêjî de wekî arşîvekî dewlemend, wekî dîrokekê.

Dengbêj vek noçegihanan bûn û her vek hunermend birader dibêje van noçeyên bûyerên ciwadgehê vediguhastin û di nav ciwadgehê de belav dikirin. Dengbêjan bo ciwadgehê rola îroyî ya ragihandinan ên vekî telvizyon û radyoyî hebûn. Ya û mebesta wan ana bûyerek çêdibe televizyon derre wê bûyerê digire û tîne digihîne milet. Dengbêja jî di alîkê de ev karê ragihandin jî kirine. Eger ew ragihandin ne di eynî demê de çêbûbi jî gorî dema wê çaxê lê dîrokê qeyd kiriye. Ketiye mêjûyê dîrokê dema tu li stranikê guhdarî dikir tu zanî kengî kîjan demê çi bûyer bûye. Yanî wek tu televîzyonkê bişînî cihê bûyerê û bêjî ka neqlî milet bike. Ev yek jî armanca dengbêja bûye. Yanî wê ew bûyerê di mêjû de qeyd bikin. Qemera min ev nîşan dixemilî ser xatirê dilê rezîl xweza ev û navê ev. Cografyaya dengbêjiyê li Bakurê Rojhilatê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê, Rojavayê Kurdistanê û parek zêde ji deverên Başûrê Kurdistanê li xwe digire û zêdetir di van deveran de tê sitirîn. Ew wek min got li serhedê zêde ye, serhed Bakurê Kurdistanê. Li Sûrûcê dengbêjiyê Zêdeyî li botanê ew hevkî rengekî din e. Ez dibêjim sê dibistanê stran gotinê, dengbêjiyê li bakurê Kurdistanê hene. Serhed yani Urmiye jî dikeve nîvê Kurdistana Rojhilat ew dikeve serhedê. Ew ji Ebdalê Zeynîkê û Virdê em wê dibistanê dizanin. Li Botanê mesela payîzok hene, heyranok hene, stranê Hemed Arif Cisrawî hene. Ev jî çanda dengbêjî a Botanê ye. Ew jî bandora xwe li heya li Amediyê dike, li Kurdistana Başûr kiriye. Heta li aliyê Sora jî kiriye û heyran Stranê heyranan e. A dina a Sirûcê ye. Sirûcî deşta Rihayê û heta digeh Efrînê. Yanî ev heme rengê wan hinkî cuda ne. Yanî her dengbêjî ye lê staylê wan, rengê wan hinkî cuda ne. Lê dibistanek din heyî Şingalê. Şingalê jî ji hemiya girtî ye. Ew jî bi rengê xwe dibêjin. Gel û dengbêjî beşek e ji folklora kurdî û girîngiya vê yî di nav folklora kurdî de çende ye? Girîngiya herî girîng di nava folklorê de em dikarin bibêjin dengbêjî ye. Kesên ku di nava folklora kurdî de bikanibin pisportiya xwe nişê bidin yan jî pispor in, lazim e berî her tiştî dengbêjiya kurdî baş nas bikin. Wextê em dibêjin dengbêjiya kurdî ne tenê herêmekî wekî Serhedê yan jî wekî Botan Wekî behdînan, wekî deverê din e Kurdistanê min ê bi giştî lazim e dengbêjiyê baş fêm bike ji bo ku kanibe di warê folklorê de pêşengtiyekî baş bike, resentiyekî baş biparêzîn û diyarî gelê xwe bike. Yek bixwaze folklorê lêkolîn bike bira berê xwe bide dengbêjiyê, dengbêjiyê lêkolîn bike wê folklor ji wir derkeve ortê. Yek bixwaze muzîka kurdî bistirê. Dengbêjî guhdarî bike. Heger ew li ser stayla ewropî jî bêje wê mizîkayê a kurdî be. Wextê dengbêjî guhdarî bike. Yek bixwaze wêjeya kevneşopî, dîrokê heme. Hemû di dengbêjî de mewcûd in. Heta behsa xwarina dike, behsa cil û libasa dike. Ev hemû di dengbêjî de parastiye. Loma dengbêjî bingeh e ji bo min û di rastiyê de jî ew e. Bingeha hemû van van tiştan e hemû di nava xwe de kom dike. Ew çîrokên ku di nav dengbêjî de têne sitirîn piraniya van heqîqî ne. û van dengbêjan bi xeyalên xwe ew berfireh dikirin û ger van li ser kesekî qehreman çîrokek biafirandiba, ew kese hem mezin û hem jî zîrek û jîhatî nîşan didan. Hemû rastîn ez karim bêjim lê bi xeyalê xwe berfireh kirine. Em bêjin qehremanê xwe bêtir mezin kirine, bêtir geş kirine, dîlbera xwe bêtir xweşik kiriye, bêtir şewk û şemal û neqş danê. Eger li ser erdikî gotibe ew erda bêtir xweş kiriye. Lê bingehî di rastî heye.

Evdal Mevdalê Zeynikê bavê Temûsarê Jindî Dengbêjê Oda Sûrmelî Paşa Têrê Dewletî bû. Berdevkê mîr û hakima çavişê xorta û dilêgel li qiz û bûkê xelkê di min de hebûn. Roja îro ez ê kor bime çavê min avîne. Ez ê mame ber hêt

Ew kesên ku di demên berê de dengbêjî dikirin, piraniya van ne xwendewar bûne. Ew dengbêjane gund bi gund, dever bi dever geriyane û dîroka Kurdan di nav singê xwe de komê ser hew dikirin û dew bi dew û sing bi sing digerandin da ku karîn dîrok û serhatiyên Kurdan bigihînine nexşa niha. Di dîrokê de kurd neçar maye ku çanda xwe bi deng yan jî gotinan bi cih bîne. Kurd bi dirêjahiya dîrokê ji aliyê dijminan ve hatiye asmîlekirin. Ji ber vê yekê nivîsîn û pirtûk li demên berê di nav Kurdan de gelek kêm bûne. Koko pêkhateya gelê Kurd, serhildan û azadî û evîndarî hin mijarên herî girîng ên kilamên dengbêjiyê ne ku niha cihê xwe di nav pirtûkan de girtine. Helbet ji alî me de wisa ye, yanî belkî miletê din jî wisa hene û dengbêjiyê wan ne dengbêj bûn, bêjerê wan hebûn, ew bêjer bûn, Li ber wan bêjeran ew dîrok hatiye nivîsandin, wêje hatiye amadekirin, felsefa hatiye nivîsandin, mesela Homeros tiştî xwe nenivîsiye lê şagirtê wî hemin nivîsîne dawiyê. Ewî tenê digot. Dengbêjî jî tenê digotin wê çaxê ev rekordên jî tune bûn. Dengbêj neqlî dengbêjikî din dikir, ew dengbêja jî fêr dibû, wî jî neqlî yekî din dikir heta roja me hat. Vê dawiyê me ew bûyerê dengbêja nivîskarê me nivîsîn. Gelek ji wan kirin pirtûk mesela Cebeliyê Mîrê Hakarya, em bêjin Jiyana Evdalê Zeynikê, em bêjin Dewrê Şêevdî û gelek tiştê din Siya Bendû Xecê, Memê Alan evana hemû berê bi dengbêjî bûn. Dîroka nivîskî her tim xozpartiya dîroka devkê ji ber ku parastina resentiya ziman û Devokên herîmî, para çîrokên kurdî, wêje û edebiyat, em dikanin bibêjin serkeftina dîroka nivîskî bê guman ji dîroka devkî ye ku dîroka devkî dibe sîvanek ji bo dîroka nivîskî, taybet ji bo name gelê kurd em viya dikanin. bînin ziman. Dema ku Îngilîsa Rojhilata Navîn dagîr dikin, Îngilîsa jî Rûsa jî bi hezaran çîrokên Kurdî ji xwe re dibin, talan dikin, ji xwe re dikin mal bi awayekî nivîskî wana bi xwe re dikin mal. Eger niha jî heta roja îrokê jî Tirk û Ereb û Faris û me got yanî Rojhilat û Rojava yê dinyayê jî yek ku hatine vî ser vê axê yan jî hatine Rojhilata Navîn dagîrkirine Mirov di nava berhemê wan de tahma motîfên kurdî mirov dibîne. Ev ya aşkera ye, tiştekî aşkera ye, dîrok viya sabit dike. Ji ber vê yekê em dikarin bêjin ku bandora dengbêjiyê li ser dîroka nivîskî gelek e Vekî sîvanekê ku nivîskar Kanem hîn zêdetir bi awayekî dewlemend ji bo vêje û edebiyatê, ji bo dîrokekê kevnar û resen dikanin xwe têda hîn xurtir bikin û geştir bikin. Dengbêjî li ser proseya netewesazî gelek bandordar bûye û bûyerên netewî tê de hatine sitirîn. Ji serhildana Simkoyê Şikak ve bigre heta digihe dawî serhildanên Kurdan tê de hatine gotin û ew yeka bûye vejandina nifşa nû ku bîr li qirkirina Kurdan ji aliyê dojmin ve û her wisa bîr li netewesazî û heta bîr li xisarnasî jî bikin. Lewma yek bi yek peyvên di nav dengbêjiyê de têne bihîstin tew û watedar in. Dengbêjî gelek behsa gelek serhildanê netewî kirine. Gelek dengbêjê me di serhildanê netewî de beşdar bûn. Mesela yek ji wan Ferzende Beg e. Ferzende Beg hin qehremanêk e. Hem pêşmergakî mezin e, fermandarîkî mezin e, hem jî bûyerê wê çaxê hem kirine stran û û dewrî dengbêjê din kirine. Reso Resoyê Gopala ew beşdarî serhildana Agirî bûye. Yanî belkî ne fermandar bû lê ew jî ketiye nav. Evdalê Zeynikê Oxtê Surmelî Memed Paşa Diçû kû derê tim pê re bû. Çûyî Dêrsimê behsa Dêrsim kirî, çûyî Xozan bege behsa Xozanê kirî, çûyî kî derê behsa wir kirî. Ev heme erd nîgarîya me, dîroka me, netewa me bandor lê bûyê, bi xêra dengbêjîyê hatî parastin. Loma dengbêjî yanî ez karim bêjim hemin nirxên miletê me parastin. Bingeha dengbêjiyê ciwat bû û ew di ciwatan de pêş dikewt û di demên berê de dîvan hebûn û van dengbêjan stranên xwe di dîvanan de dianîne ziman û di van dîvanan de gelek şagirtên van peyda dibûn û ji nava wan de dengbêjên dengxweş dihatine afirandin. Hozan Birader li ser lavaziya dengbêjiyê û nemana dîvanan û dibêje Ciwadgeha niha û berê vekhewnîn in û dibêje Dengbêjî bingeha muzîka me ye û divê neyê mirin û ji nav çûn. Ê dengbêjî bingeha wê civat bû. Di civata de pêş diket. Dîwana xane hebûn. Mesela Evdalê Zeynikê dengbêjê dîwana Memed Surmelî Paşayê, Şêx Silê ê, Tarxan Begê yê. û gulê heye û bi hezara deng bêş hene. Ê vana êk em gihîştin me, em nas dikin. Di wan dîwana de ew deng bêş stranê xwe digotin, şagirtê wan jî li wir peyda dibûn. Yan di wê civatê de Keç û xort guhdarî dikirin ji nava wan îjî dengbêj çêdibûn. Dengbêj derdiketin heta kamil dibûn yanî bi xwe bawer bûn diçûn cem mamosteyê xwe digot em karin bistirên. Wextê ku dengbêj bigot ta bistirê êdî ew jî dengbêj bû. Ê ew civat ana ne wek dema nuha û berê ne wek heve. Ana straneke ev strana çemê reynê şeş deqe ye. Xwe tê dibêjim, gelek gazin tê dibê. O birader stranê wî pir dirêj in. Nîke got derdê me pir e. Yanî ewqas tişt serê me dihatine, Helepçe serê me dihatiye û em penaber bûne li Ewropa û ez darim gazinê xwe bi çemêreynê re dikim, ez û çemêreynê diyalog dikin. Yanî mimkun e di nava sê deqa de ez bêjim. Ne mumkin e. Ca ew civat anha bêjin nemayê. Heme televizyon û û heme telefon û û ana daketî deqakê TikTok. Ti dî yek hat bi navê Hunerê stranik deqak weşand û belag kir bi milyonan kes lê guhdarî dike. Çima? Çavê wan nawese, guhê wan nawese, dilê wan zêde naêşe. Deqak eşxer lê guhdarî dike dimeşe. Ev talûke heye ku dengbêjî pêş di êdî nemîne. Lê me gotibû wêjeyî û mizîk û foklor û dîrok heme di nava dengbêjiyê de parastîne. Ca derfet çêbûne. Êdî hewceyî dengbêjiyê nake ku van tiştana bên parastin û pêşkevin. Teknolojî pêş ketiye, dikare bi hezara tişta di şîftikê de biparêze. Ew yek e. Lê bingeha muzîka me ye. Gerek nemire. Gerek dengbêjî her bimîne û geş bibe. Em nikarin bên bira wek berê be, lê gerek hebe. Tişta ku li me tê xwestin eve ye ji bo ku em hestên dilên dengbêjên xwe baş bizanin, baş fêm bikin, baş lê xwedî derbikevin, lazim e qedir û qîmetê wan kesên ku gelek vextê xwe ji bo parastina Dengbêjiyê didin ji bo parastina vê hunera resen, vê nasnameya netewame didin gerek em li van xwedî derbikevin. Li dengbêjê xwe yên daviyên ku mayne yadigar in li ser vê rêbaza pîroz li van xwedî derbikevin. Ji nifşê nû em teşwîq bikin bi rihê hunera dengbêjiya resen